An hei si mer erëm. Et ass laang hier, datt mer gespillt hunn, mee hei si mer schlussendlech erëm do. A fordert New Vegas. Fir Äech wäert et elo rëm Dënschde sinn, och wann fir Äech dann eréischt d'Zäit um Samsden hir ass, fir d'Äech gespillt hunn. Fir mech ass et elo mindestens schonn 3 Wochen no hir, oder zwou Wochen hir, datt ech d'Äech gespillt hunn. An jo, ech hu genau esou vill am Viraus opgeholl, mee ech hat mer geduet, ech hu esou vill Folgen, da méch mol eng kleng Paus domatter an da fiers du da mol erëm weider, wann der d'Folge mol erëm eng Kéier feelen. Mir si mëttlerweil, oh leck gell, mir sinn, jo mir, jo ok, dat et bréngt jo näischt wann ech elo soen wéivilte mer sinn, op jidde Fall si mer elo e sechsten November a mir sinn do wou d'Spill ons d'lescht Kéier erausgekickt hat, gnadenlos, wat och eng Sauerei war a mengen Aen. Mir sinn hei um Wee fir nach ëmmer fir ons Ghoul-Kolleegen, ah an éieren ech iergendeppes aneres maachen, gëtt elo mol Paus gedréckt. Optioun an da gëtt Audio de Radio komplett erofgesat. Ech hoffen domatter héiere mer och kee Radio méi an de Stied oder an de Car oder an de Butteker an esou, well déi Problemer mat deenen Copyright Rechter a Pipapo déi gi mer einfach op de Su. Vun dohier maan ech einfach d'Musek komplett aus. Ech brauch se net, meng Hannergrondmusek e bëssen déi déit et och. Mir waren um Wee fir fir eis Kollege vun de Gulen hei. Brennstoff fir d'Rakéite sichen ze kommen. Hei hu mer der et mei schéines, e Stralenschutzanzug, dee ka mam, oh nee, mir sinn iwwerlaascht, ech hat geduet et wär, oh Mann, Isotop Zündstoff, dann hu mer dee, dee hu mer mat Mister Radical's Journal, okay. Polizeiknüppel kanns de halen, da packen ech him nach eppes vu 5 Kilo an, well de Stralenschutzanzug, deen ass nach relativ gutt a Schoss. Vun dohier ginn ech him einfach iergendepes aneres, wat Gewiicht huet, obwuel ech ech nach net kann entscheeden, wat mer hunn.

wann ech lift an mir hun ons de Strandschutz anzug verlassen. Oh wéi sexy hien ass! Sexy hexy! Hues de elo futti? Oh jo ech hun d'Zäitlupp agestallt, ech Idiot. Ma mir hun den Brennstoff fonnt, also ech muss mech elo en bëssen rafannen gell, et ass schon éiweg hier dass ech gespillt hun. Mir reese mol erem zeréck hei an d'Trepcon Trepcontestgelände. An ech hun mäi Mikro elo mol zur Säit vu mer gestallt, dat heescht dat ass lo net méi déi ganz Zäit an der Fress fir ze spillen. Vun dohier wäert ech dann elo, ech hoffe mol, ech héiere mech nach emol esou gutt u wéi virdrun. Mee muss kucken, hei war iergendwou e geheimen Argan. Uiuiui, hei war héich radioakti radioaktiv. Da probéiere mer mol direkt eise Strahlenschutzanzug un. Wou bass de dann? Kleidung, Strahlenschutzanzug, zack. An hei gesi mer och rëm wéi gäil a wéi realistesch dat ausgesäit mat dem Viséier, mat zwou Téitschen dran. Gi mer mol kucken, hei misst mer dann normalerweis duerch. Ass gutt, datt d'Hänn net geschützt sinn, d'Hänn brauch jo kee Mënsch. Hei komme mir dann ouni Problem eran. Wat hu mer do? Absinth, Fuedes, Bidar, Mécke, ginn mer de Geescht, Cat-Eye. Du mat do ruhiger Hand, dat kanns de halen Kolleg. Esou, da man man mer ons Hammer em raus, ech meng muss en dofir heilen an da gi euh ok ah et war der hannen stëmmt putain Méck nerv mech net, ech ha keng Loscht op däi Schäiss Mann.

Wenn Sie Schrotthändler in der Gegend kennen, sollten Sie bei denen anfangen. Da wësse mir schonn, wou mer hi musse goen. Bon, d'Missioun ass jo relativ séier erleedegt nach. Laf, laf! Sou, Old Lady Gibson, wou bass de dann? Ja, ich bin also hier noch gar zu essen, gell? Es ist noch kein Schokolebkuchen, das ist gar nicht wahr. Den, man dann erstellt, den als schlicht und einfach Lügner. Ja. so, hier ist der Muppi. Der Boden glitscht aber mittlerweile nicht mehr, das ist immer gut. Wie sonst, was das war. An nach eppes, ech hu mäi Computer mëttlerweil ënnert den Dësch gestallt, dat heescht mir héiere lo net méi während menge Let's Play esou Ey Muppi, du gees géint de Stull! Stull?

Vill vun der Concours-Biddeche, ech géif soen, mir si mat Ladykiller an weisen der Fra déi Lëtzebuerger Grillwurscht hei mat Eeër.
Ich weiß, dass ich nicht mehr jung und hübsch bin, aber der Gedanke ist ganz nett. Ier Nehmen Sie die Teile, Sie Schmeichler!
Wéi, wéi, wéi, wat war et dat elo? Äh, hallo?
Sie sind also wieder zurück? Ech hätt geduet.
Ciao.
Dann halt net, ëmsou besser. Gott, alt kéint et zéien, ech enttäuschen mech léiwer, ech enttäuschen iech nëmmen ongär, mee et war der aler Madamm net erfare genuch, déi hat ganz komesch Saachen ofgezunn, an jo, ech wollt net esou richteg mech dorop aloossen. Sëtz um Méng a sou roude Knebelball am Mond an dann hat wahrscheinlech nach an der Nazi-Uniform. Sou an hei geet et erof. Hei kommen awer net eropper, oder? Nee. Wat fir eng Feststellung, et ass net ze gleewen.

Déi wëllen net eeschter vun deenen komeschen Dénger do fléien. Déi gesinn net esou aus als wären se dofir geduet. An hien däerf net mat, dat fannen ech zwar schonn e bësse krass, gell? Keng Ahnung. Haben Sie ihn gehört? Mein Gott, Sie hatten die ganze Zeit Recht. Ich bin kein Ghoul. Ne? Die haben mich nur benutzt.
Wenn sie könnten, würden sie sie mitnehmen, Chris, aber das würde ihren Tod bedeuten. Und Sterben wäre schlimmer als das hier, benutzt und weggeworfen zu werden wie Müll. Sie werden als, als, sie werden sie als Heiligen für Gott.

Oh, ich kann das nicht gerne ausprobieren, geil. Sie sind erbärmlich. Kein Wunder, dass man sie zurücklässt. Das wäre mega. Allein, das meine ich damit. Ich kann an einem Spiel nicht der Böse sein. Nicht aus eigenem Willen, weil, weil ich einfach nicht so bin. Ich kann dem Typ schon, auch wenn es nur der Computer ist, ich kann dem nicht sagen, dass der erbärmlich ist und ein Stück Scheiss ist und dass der. Ech hab pissen sollen, ech kann dat net. Aner Leit kënnen de Bad Boy, ok wat heescht dann de Bad Boy, se kënnen einfach béis sinn an engem Spill, mee an engem Spill wou ech sou oder sou béis sinn, kann ech och béis sinn, well ech mech net muss derfir entscheeden. Mee dat hei ass jo dach emol eng ganz aner Saach an hei huelen ech dann halt ëmmer de gute Junge Wee ne, de gute Junge Mann, verstees mech an. Es gibt eine Straße rund, es gibt die, oh Peter mäi Liesen ass haut wierklech Scheisse. So, een, zwee, dräi. Es gibt die Straße runter eine kleine Stadt, die sich Nowak nennt. Wieder unter Menschen leben, schlagen sie das vor. Nee, du sollst Das unter der ist- Brück leben, wees de. Das ist wohl die einzige Chance, die ich habe. Vielleicht wird es diesmal anders. Ich war bisher nie ein Heiliger. Unglaublich, dass ich das mache, aber ich versuche es mal. Starten Sie mal die Raketen, ich mache mich auf nach Novek. Oh, ech däerf starten?
Wéi gäil! Wou muss ech dann hin? Hallo? Jo, da klëmmt an Är Rakéit eran. Oh Mann, dee Wuert mat deem schäiss dran Déngens wéi. An Veronica, mir hunn se och scho laang net méi gesinn. Mir kucken einfach mol, du kucks einfach mol glaseg duerch mech duerch, dat fannen ech och ok. An Edy, du bass mäin allerliblingsmännchen. Oh utzi tutzi du, ween ass mäi klenge Roboter? Oh ween ass mäi klenge Roboter? Bass du dat? Jo, jo du bass dat. Schwätzen. Schwätzen. Oh, du musst mein gute Roboter. Ich würde gerne etwas Munition herstellen. Kannst du mir helfen? Ne? Huh? Oh, jo. Äh, nee, nee, nee, das do, das do, ich mich nie dafür interessieren, das do will ich auch nicht machen. Weil ich einfach keine Ahnung habe, ob das lohnt oder ob das überhaupt etwas ist. Mir mussen anscheinend rem zréck an d'Fabrik, wéi et ausgesäit. Mir starten se jo dann net vun der ënnen. Da hu mir ons mol zréck. Faker d'Waff apaken. Komm, laf, laf. Euh, do geet net op. Hei ass et higaangen. Ech lafen duerch de fiichte Keller, well dat sou mega sexy ass, oh yeah, an hei hannen, hahahaha, wow, chill mol Edy, gell, wat geet mat dir, an hei läit d'Läich vun engem béisen Nightkin, do läit se, vum Davidson, jo, my name is Davidson and I'm a Nightkin, an hei läit näischt. Hei leien nach lauter doudeg Kollegen vun him an de Feind dee schéckt ons hei der Robbenfabrik an ech sangen hei jeejeejee ok hal op do soss Treen féins de mol enker net dobaussen hir wéi et schéngt hu mer des Missioun awer elo putain mir hu 3 Folgen dofir gebraucht ass zwar schon ech net gehéiert dass mer sou laang géinge dofir brauchen wéi et schéngt muss mer mol elo einfach op.

Putain, ech sinn, ech sinn esou musikalesch haut, gell, dat ass net ze gleewen. Hei geet erop, et schéngt wierklech zimmlech wäit erop ze goen hei. Do ass en Terminal, da kënne mer onnen kucken. Mit, Mitarbeiterterminal, Gemeinschaftsküche, Willkommen bei Robco, Ruhestand. Oh nee, ech hu kee Bock déi Schäiss do auszeliesen, nee, nee, nee. Du kanns mech mol muschelen hei, he.

Ech war dach doënnen. Mann, wou lafen ech dann hin? Ech zéck mech nees op. Webcon Startplattform, oh. Ah! Déi Rakéiten sinn an där Kuppel do dran. Ah, gutt ze wëssen. Gut zu wissen. An hei schéngt de Startknopf ze sinn. Houston, we are gonna start the rocket now in

Launch! Ok, souvill zum Launch, dat dauert nach e bëssen méi laang. Ech lien eng Musek unfaangen, in e Signal. Nee, mir lauschteren keng Musek méi am Spill, dat ass ganz béis. Ready the rocket to launch! Yay! Nowak, beliebt, Man hat genug von ihren guten Taten gehört, um sie allgemein zu mögen. Errungenschaft, Flieger, grüß mir die Sonne, schéin! Ass mol richteg gutt gelaf. Sou. Mir hunn erëm e positive Ruff a mir hunn eis Missioun erleedegt. A mir hunn e Stufenaufstieg, yay! Sou, wat skille mer nach op? Fir dat Stéck laang iert ech gespillt hunn, ech hu keng Ahnung. Schusswaffen mam 50 dat ass guer net esou schlecht, mee mir kritt aner Saachen nach an d'Lut bréngt. Dietrich, hu mer genuch fir déi liicht Saachen opzemaachen? Ne, oh an oh nee, oh nee ech hunn dach géint e kräische gell. Ech maachen den Handy op, kucken op Facebook, eng nei Noriicht vun Spieletipps, ech kucken, jo Gerüchter, Fallout 4 ko fol d'Entwéckler vu Bethesda hunn de Fallout 4 haut den Numm. D'Koppel huet drop maache gelooss fir Fallout, Shadow of Boston an ech hu mer erëm genau sou wéi bei der The Survivor Säit erëm mega Hoffnunge gemaach. Jo, an dann innerhalb vun enger hallwer Stonn gouf dat erëm zerschéiert andeems dass ee gesot huet, dass dat net stëmmt, dass dat erëm nëmmen e Fake war. Ech kéint katzen. Leit! Leider fanne ech han mat dem Kanal sou gudd wéi keng aaner Leit erreechen. Haalt op! Haalt op domat der falsch Saachen an d'Welt ze setzen, déi enttäuscht mech, déi enttäuscht dausende, Millioune vu Leit wahrscheinlech. Dat ass sou dreckeg gell, wie kann dat emmer maachen? Wie kann dat emmer sou liewen? Do kéint ech mech den ganzen Dag driwwer opreegen, dat ass net ze gleewen gell.

Starke Uuhh, dat do kéint mer ons roueg huelen, mee da weess ech, dass mer onse Réck nach méi zoumëllen. Ahh, na ja, drauf geschissen. Sou, an hei mat dem Raketestart soen ech da mol Tschau, Merci fir d'Nokucken. Mir mache schonn hei weider an dir kënnt roueg nokucken, wann dës Fol, wann déi nächst Folg den, looss mech iwwerleeën, den Donneschde rauskënnt. Bis dann, Tschau a Merci fir d'Nokucken. Tschüss!